Ah, ndati mdara mesina zvokuita ndi
sina zvekuita iyo ndiyo sina zvekuita yakakufambira oswera kuri magadheni tsvage mabasa ava iyo ne basa iri hatiwa tuya panapa zvirura utaona basa Wafambire. ndanda yapanapa kandi nditori nekanyaya karondinetsa mdara
Nyei. Eka mwana akapinda pana Tasmani keke. Kamwana ka.
Amina azvizivi zita rake ini ndani. Sandaziva zita rake. Wo akaka.
Mm, anoyoyo mdara.
Sawa udo tanga ujamba malefu. Uda mwana wewe. Mm, mdara ka.
Ndati nezuro ndakarara na midnight. Uchingoka dhomo guys. Ah.
Makutoita zvimabhebhi mdara. mdara ini mdara munozivana asinganyenge but ndautongotangira ipapo hmm.
ko taps man taps ari kuti ari kukada ka mwana mune makuita se mdara gambo ndisiwo ndimbosewawo mdara eh? anonge wajamba live mfono one ambofaka kubvuma vana tasman veve vanongoita kungoitisa vana mabhebhi state nerudo riri riu mdara teida tozikanwa Kona na momzi wemwana wese. Momzi wemwana?
Eh. Mdara mautototoziva momzi wemwana kuti ara mwana mukwana nezuru apa. Mukwasha ka mdara.
Uh-uh. Eh, amino ni matuta si. Amino saka kuti. Ayo rufe uri shamwari yangu mfano mbo ndi diso mabhazi unokanda mwana. Uda mabhazi.
Mm. Ah, but amdara mongoli tisena omdara.
hausachiende kutraina mm, ndokunyorera pasi inwi ngoichitoita sehendiautora chidiafrim but inwi ngativei pana tatsman aripe wambomuona akangoona karipo kamfana nende ndinomuona ndatibaye mrara zvacho izvi zvacho pane pakatoipa zvacho mazimba Uh,
Sisi wangu zvinhu kumbogwe pakaipa. Inda chii kuti? Ah zvinhu zvinomira zvakanaka. Chinhu chakatongonaka kumba kumukadzi wangu namai nini chete sasi zvimwe zvese izvi. Matanga pakaipa ndara eh. Ah pakaipa mdara. Chii unesa ndiuze ka ndini shamwari eh? unobatsira sei? Ndini sasa. Uzoti mukadzi wangu inani pregazanji? Eh ndiuze. Inji mamanzi ari kufamba. saka paridiwa preparation preparation mudhara apa mari yacho haisi kukwana muri kuona mari atiji yese atiri kupiwa kubasa aya kaya haitombokwani baba inoperera kurenti nechikafu chete preparation izvo zvazviri kudiwa kuti ndachitotiwo semufesi wangu dai watombondionawo
ndaigona kubatsira but izvezvi zviya ndakatotsva ndiri kunyika ndozokukavha apa

Ah, maneta nei nayo idwe kwachabva ndokuoresesa padhuze apa ah, ubva wotora mafemo kudare ra asikana ndaneta ndaneta zvingaiti mm, kuneta chaiko anyways imi muri sei ndiri bho ini hanzi marwara turwara ndinoadare handisi murwara ini ndiri bho mamanzi mangani
iwe ah. futi mapanzi echi yauda kuziva hatina zvinhu aiwa ndudzi masecrets enyaya abuda eh. ama vanotivigira
takutosvika three months manje mhm.
mudzi no uchitonopera kudai so ti atava mupre zvino mama wanga towarid kumba vanga vanga uchitonditi ndivazovafonera ndikudze kuti vamuri sei warid eh, ah. andri boy iwe uchitondona usunoti ndakatogenda waiti ya masimba ah, erezirekenibikire bamukuru ii bika zveshuwa nekuti munhu wacho anoda kudya anouya akatanga kupopota ivava zvokutika hmm, apangazotodyiwe
Stashara.

Wow, you're looking good. Oh, iwe ita faster nditangosvikirana. Hey, eh, yeah, that's right. Okay, so ngatende tichingofamba shoma because tinonge ndiduku zvinhu zveyouth and discussing about something church okay. so ndopaona wakuziva vanhu area and stuff no yeah, handidi zvekufambisa

asi apa taitoda mabhuku mako nditochoti ticha
nditicha iwe ah, kuchechi kwakuri sei wanakidzwa ah.
ndizvozvo
maybe nyoita ndisati ndanyatsokujaira or maybe nendajaira kwangu era hausati wajaira eh. plus yenge iri youth youth inhasi techingodzidzwawo zveyouth saka mamain service ndoanonakidza atonyatsozviona

ah, but anyways i'm happy kuti waenda wakuzivo nzvimbo wauno the places you know and kuchechi uchajerana nevanhu kuneiti usada unamata azvinatoniita two minutes ukaunga atoniita
ndipo pandinoda andikusiye mudiwa zvatakatsidzira zvatakatsidzira ah.

shamwari yako iyi oh, okay ya yeah. yange iri yeyouth day saka iye angonzviwo kwaari it's okay zvekupfeka zvangakapfeka izvozvo saka
ndimunoziva kuti muri kubva kuchurch sisi come on anobva kunyeperei ndokwandiri kubva aiwa mhinduro dzekuchechi takangodzitarisira tinoda kuzodziona kana muri kubva kuchechi zveshuwa matanga matotangataurawo zvangu kuti vanhu vari kubva kuchechi okay ya yeah.
mm -hmm. ah, saka mabikeiko ai ndotarisa mumba imomo unoona ndabika but ndotarisa mumba imomo ungoona kuti unozoita sei tachiimba shem mamuchiimba eh. saka itomwa mvura ine shuga waisi ringaenda okay